Ar ddydd Llun y 5 o Awst 2024, fe enillodd ein gwestai ni heddiw, goron Eisteddfod Genedlaethol Rhond y Cynon Taf, a hynny yn ein fillter sgwar. Heddiw, cawn estyn croeso cynnes yn ôl i Lan Harry a chawn gyfle i ddod i adnabod y prif ardd Gwynfor Dafydd.
Croeso cynnes atom ni heddiw i ti Gwynfor. Rwyt ti wedi dychwelyd yn ôl i'r Ysgol Llanhari heddiw i dathlu dy lwyddiant yn yr Eisteddfod ym mis Awst, ond cyn i ni drafod hynny, gawn ni fynd yn ôl i ddechrau'r daith. Iawn.
Rwyt ti, fel ni, yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyr Efal. Beth yw dy atgofion am yr ysgol yn y gyfnod yna? Ww, wel byddwn i 'di bod mewn adeilad gwahanol i'r ysgol o chi ynddi, siŵr o fod, trwy gydol eich cyfnod. Ydy hwnna'n iawn? O chi yn yr ysgol newydd O flwyddyn be? O flwyddyn pedwar fi'n credu. O iawn, felly fe gathoch chi gyfnod yn yr hen ysgol, dyna lle o'n i drwy gydol yym fy amser i. O, atgofion braf iawn, iawn. Yym, alla i dal cofio pwy oedd fy athrawon i ym mha flwyddyn. Ch'mo', Misus Owen ym mlwyddyn tri, Miss Morris ym mlwyddyn pedwar, Mister Hughes, sori Mister Phillips sy'n dal i fod yna ym mlwyddyn pump, a wedyn Miss Downes sy'n bennaeth nawr yym ym mlwyddyn chwech. Alla i hyd yn oed gofio yym fy odl gynta i ym mlwyddyn un, do'dd i ddim yn odl soffistigedig iawn, yym a fyddwn i ddim yn ei derbyn hi fel odl nawr achos dyw i dot ddim i fod i odli ag i bedol ond cath fach ddu yn cael pî pî o'dd hi a nath Misus Owen ryw rhoi ryw wên slei i fi. Yym felly na dwi'n credu dyna lle nes i yym ddechre ie sgwennu, yym barddoni, yym A ch'mod, nes i ffrindie am oes yna, ni'n bobl wahanol iawn ond rywsut dyw hynny... sdim ots am hynny pan 'ych chi'n blant ac 'yn ni'n dal i gwrdd nawr yym fel 'se dim byd wedi newid ond na, ma' hi'n ysgol braf iawn iawn, ma' hi'n amser hir yn ôl ers fi fod 'na ond atgofion melys. Ie, yym yy os a oes unrhyw atgofion am pan des i nôl i gweld ni yn blwyddyn chwech am y prosiect yna? Ie, wel nathon ni brosiect yn do i ysgrifennu geirie ar gyfer cân, a wedyn pwy ddath mewn i'r ysgol efe? Mei Gwynedd? Mei Gwynedd, ie. 'Na ni, i roi yy miwsic, roi cerddorieth i'r gân a wedyn nath chi berfformio fe. Rhan o brosiect chwyldro diwydiannol. Wel ma' hi wastad yn braf ca'l myn' nôl i Ysgol Ton yr Efail, er bod hi'n teimlo fel ysgol wahanol a dweud y gwir achos dwi'n mynd i adeilad gwahanol. Ond na, ma' hi ma' hi wastad yn yn neis ca'l myn' nôl a byddai yna fory yn mynd ar goron gyda fi i ymweld â disgyblion. Yn symud ymlaen at ysgol yma, wyt ti'n cofio dy ymweliad neu dy brofiad gyntaf o Lanhari? Wyt ti'n cofio cerdded dros y bont am y tro cyntaf? Yym, alla i ddim gweud bod i'n cofio'r bont. Fi'n credu bod fy atgofion cynta' i o ddod i Lanhari Wedi gwreiddio mlwyddyn chwech ac wrth gwrs y'chi'n ymweld â'r ysgol yndych chi, cyn y'chi'n dod yma mlwyddyn saith. Yym fi'n cofio Mister Roberts yn neud i ni neud, be ma' nhw'n galw fe, traws-gwlad ie, drwy'r ysgol. Yym yn erbyn plant Dolgellau a Llantrisant, a nes i ennill y traws-gwlad yna, a fel person cystadleuol o'n i'n meddwl reit, da iawn, rwy'n well na pawb fan hyn yn rhedeg, a wedyn dathon ni nôl i neud yym drama fi'n credu gyda'r adran ddrama, Yym, a wedyn nathon ni bach o gerddorieth 'fyd. Felly dyna fy atgofion cynta i fi'n credu yn dod i Lanhari, ac yn meddwl, ie, edrych mlan at at ga'l dod fan 'yn. Rydyn ni newydd fod yn rhan o Gas Sioe Gerdd Grease. A fues di'n rhan o sioe gerdd yn yr ysgol?
Wel, dwy sioe nathon ni, un ym mlwyddyn wyth ac un ym mlwyddyn tair ar ddeg. Fe nathon ni nôl i'r wythdege ym mlwyddyn tair ar ddeg, a wedyn fe nes i Grease, fel nathoch chi, yym ym mlwyddyn wyth. Vince Fontaine o'n i, sef yym y boi radio, ie? Ie, ie. Be dwi'n cofio, alla i ddim. Ie. Ie. Be o' chi, ga i ofyn? O, oeddwn i'n yy Roger. A oeddwn i yn Rizzo. Alla i ddim gweud mod i'n cofio pwy yw'r cymeriade 'ma, pwy oedden nhw'n rhan o'r gangiau gwahanol, y merched a'r bechgyn? Um, beth am dy diwrnod gyntaf yn ysgol Llanhari? Ti'n cofio llwyth am dy diwrnod gyntaf? Dwi ddim yn cofio diwrnod cyntaf un o gwbl. Ydych chi'n cofio'r diwrnod cyntaf? Fod deg, na. Na, na. um, na, dwi'n cofio blwyddyn saith yn eitha clir. Fi'n credu nes i wir fwynhau blwyddyn saith, achos ych chi'n mynd o ysgol eitha bach lle mae un athro neu un athrawes dych chi, ac yn sydyn iawn, mae dych chi athrawon gwahanol ar gyfer pynciau penodol, yym, a nes i fwynhau hynny. Dwi'n cofio Miss Rowlands tu ôl i fi hefyd yn fy nysgu ym mlwyddyn saith hyd at flwyddyn tair ar ddeg. Yym, ond be sy'n rhyfedd nawr yw pan dwi'n gweld, wel, nes i weld llun pan ddes i'r dderbynfa o'r ysgol gyfan, a dwi'm yn nabod un ddisgybl erbyn hyn, na chwaith hanner yr athrawon. Felly, mae hi yn ysgol sy 'di newid, yym, a doedd hi ddim chwaith yn ysgol beth yw hi, tair i ddeunaw pan o'n i yma chwaith, felly doedd yr ysgol gynradd ddim yn bodoli pryd 'ny. Felly mae 'di newid eitha tipyn ers o'n i yma. Ie, dal yn ysgol eitha, eitha neis, teulu Llanhari. Ie, ie, da iawn.
Mae'n teulu agos, teulu fach ond mae'n arbennig. Rwyt ti'n amlwg yn mwynhau ieithoedd. Beth yw ei apêl? Wel o ran ieithoedd, yym, bwr- nes i astudio Sbeine- chi'n astudio Sbaeneg neu Ffrangeg nawr? Na, ddi- ddim ond Ffrangeg nawr.
Ffrangeg, reit, wel Sbaeneg nes i, pan o'n i yn yr ysgol o'n nhw'n mynd nôl a mlan rhwng Sbaneg- Sbaeneg a Ffrangeg, yym, ac ym mlwyddyn naw o'n i ddim wir isie astudio Sbaeneg i bod yn onest, ond odd isie dewis pedair opsiwn, chi'n cofio'r colofne ym mlwyddyn naw, ma'n raid i chi ddewis pa bynciau chi isie neud, odd rhaid i fi neud Sbaeneg, jyst achos oedd yr opsiwn falle o'n i eisiau, um, mewn gyda pwnc arall o'n i eisiau astudio. Um, a wedyn ym mlwyddyn deg a blwyddyn 11, dys i'n fwy rhugl ar pwnc yna, is i'n mlaen i astudio fe uh, yn lefel A, ac erbyn blwyddyn 14, o'n i fwy neu lai'n rhugl, fi'n cofio mynd i Barcelona, a jyst gallu defnyddio'r iaith a siarad â phobl. Roedd e'n brofiad mor wych, felly is i'n mlaen wedyn i gael y grawnt i astudio'r iaith, um, a ieithoedd a llenyddiaeth. Yym, felly ie, drwy astudio fe yn yr ysgol ddaeth y diddordeb a dweud y gwir, ond mae hi'n un o'r pynciau yna, chi'n gallu defnyddio tu hwnt i'r stafell ddosbarth, dyna sy'n braf am iaith dwi'n credu, falle bod chi'n styc mewn dosbarth mathemateg a meddwl 'pryd fi'n mynd i ddefnyddio hwn', lle mae iaith yn rhywbeth o'n i'n gweld yn syth mod i'n gallu ddefnyddio fe yn y byd yym go iawn. Felly, ie, dyna lle ddath yr apêl, a wedyn es i i Gaergrawnt i astudio Ieithoedd Modern, astudio Almaeneg a Chatalaneg hefyd, a wedyn gwneud fy mlwyddyn dramor yn Chile, yn Ne America, lle Sbaeneg yw'r brif iaith yn fan'na. O ie, mae'n eitha' diddorol defnyddio'r ieithoedd tu hwnt i'r wlad i fod yn onest. Pa ddiddordebau arall sydd ganddot ti? Wel, dwi'n darllen, dwi'n sgwennu wrth gwrs, yym dwi'n gweithio fel newyddiadurwr i'r bbc, felly dwi wrth fy modd â â gwleidyddiaeth. Yym dwi'n chwarae pêl-droed, five-a-side, bob dydd Iau, yym ac o'n i'n chwarae pêl-droed pan o'n i'n ddisgybl fan hyn hefyd, felly dwi 'di cadw hynny. Tu hwnt i hynny, dwi wrth fy modd yn teithio, newydd ddweud nes i fyw yn Chile am ychydig ac yn Sbaen hefyd, dwi'n teithio yym bob cyfle dwi'n ei gael. Be' arall dwi'n mwynhau neud? Dwi'n mwynhau mynd mas gyda ffrindie, joio Trio bwydydd gwanol, cwrdd â phobl wanol. Ti'n brysur iawn dda! Yn siarad am Ysgol Llanhari, oes unrhyw teithiau penodol a 'sgol yn aros yn dy gof? O! Ch'mod be, nathon ni ddim ca'l llawer iawn o deithie a dweud y gwir pan o'n i'n iau. Fi'n cofio athon ni Ffrainc pan o'n i ym mlwyddyn wyth ac aros mewn chateau yn fynna. Fi'n credu falle mai dyna odd yr unig daith dramor gathon ni fel ysgol, falle mai'r teithiau sy'n aros yn y cof yw'r teithiau i Lan Llyn pan o'n i'n y chweched, yym, yn astudio Cymraeg ac yn cael cwrdd â phobl eraill o ysgolion gwahanol oedd yn, yym, oedd yn astudio Cymraeg. Yym, falle mai dyna'r teithiau sy'n aros yn y cof, achos oedd hi'n gyfle i gwrdd â phobl wahanol. Chimod, oedd hwnna'n yn yr un ffordd â chi'n dod i Lanhari yn blwyddyn chwech, mwyn eich paratoi chi ar gyfer blwyddyn saith. Oedd hwnna fel 'sa fe'n eich paratoi chi ar gyfer y brifysgol, cwrdd â phobl eraill o brifysgolion gwahanol. Felly dwi'n credu falle mai Glan Llyn ym mlwyddyn, be, deuddeg, tair ar ddeg yw'r daith sy'n aros yn y cof. Yym, ie, cael mynd allan ar yr afon yn, yn canŵio ac ati. Yym, chi 'di bod i Lan Llyn neu... Na, ni'n mynd blwyddyn yma.
Blwyddyn yma, da iawn.
Ble ddechreuodd y diddordeb mewn ysgrifennu, ac ai cerddi oedd y dy gariad gyntaf? Ie, a dweud y gwir, do'n i ddim yn ddarllenwr brwd iawn pan o'n i'n ifanc. Ch'mo', bydde'n llawer iawn gwell 'da fi fod allan yn yn chware pêl-droed, yy, neu neud peth arall heblaw am fod, ch'mo', tu fewn yn yn darllen llyfre. Ond fe nes i ennill cystadleuaeth stori fer pan o'n i, eto, ym mlwyddyn wyth, ma' clot 'da digwydd ym mlwyddyn wyth, yym, a'r wobr o'dd ca'l Gwahodd bardd neu sgwennwr i mewn i'r ysgol ac fe wnes i ddewis Mererid Hopwood. Fe ges i sesiwn ddwy awr 'da hi, dim ond fi a hi, yym, yn un stafell gyda Mister Rees, yym, ac fe nath hi ddangos beth oedd y gynghanedd i fi, sy'n fath arbennig o sgwennu barddoniaeth. Yym, a nath e gydio ac ers hynny dwi wedi sgwennu'n ddi-baid, yym, fwy neu lai. A wedyn es i'r brifysgol lle nes i wir ddechrau astudio llenyddiaeth, llenyddiaeth ryngwladol, a dwi'n credu yr hyn sydd wir yn help os dych chi eisiau sgwennu yw darllen, dych chi'n gorfod darllen, a nes i ddysgu hynny yn eitha cynnar, alla i ddim fod yn sgwennwr sydd ddim yn darllen. A dwi'n credu yn ystod Covid a dweud y gwir, pan oedd dim byd arall i wneud, dyna pryd nes i wir ddechrau darllen a mod i'n mwynhau darllen, a dwi'n credu bod yn sgiliau sgwennu wedi gwella lawer iawn am mod i nawr yn yn darllen mwy hefyd. Hynny yw, mae'n rhaid, allwch chi ddim cael un heb y llall, mewn ffordd. Unrhyw hoff llyfrau?
Unrhyw hoff lyfr? Fy hoff lyfr i siŵr o fod yw A Little Life gan Hanya Yanagihara. Mae hi'n 720 o o dudalennau, felly mae'n eitha hir, fi 'di darllen hi sawl gwaith. Yym, gath hi Yym, aeth hi at um, restr fer y Booker Prize yn 2015. Um, ia, mae hi'n mae hi llyfr wych wedi seilio yn Efrog Newydd. Mm, falle syniad yn ni darllen llyfr na. Wrth gwrs ti di like, ennill sawl wobr anferthol. Wyt ti'n cofio ennill dy wobr gyntaf? Wel, fy ngwobr gyntaf i oedd ym mlwyddyn deg yn Llanhari, fi'n credu, ennill fy nghader gyntaf yn fan hyn. Yym, ac mae hynny yn eich paratoi chi ar gyfer y seremonïau mawr. Dweud y gwir, mae 'na fwy o bobl siŵr o fod yn Neuadd Llanhari na sydd yn Mhafiliwn yr Urdd. Yym, ac yn sicr mae Mister Jones yn gweiddi â mwy o angerdd nag unrhyw un arall ar lwyfan yr Urdd. A oes heddwch? Felly mae hwnna'n rhyw baratoi chi ac yn rhoi'r wefr i chi. Dych chi eisiau mwy, dych chi eisiau symud mlaen i'r cam nesa'. Yym, dych chi eisiau ennill cadeiriau ar lefel genedlaethol. A dwi'n credu daeth hynny, mae hynny wedi wreiddio. yn ystod fodel Llanhari, felly dyna fy atgof cynta i ym mlwyddyn deg o ennill yym cader, a wedyn ym mlwyddyn tair ar ddeg nes i ennill cader yr Urdd, a wedyn eto pan o'n i yym yn fy mlwyddyn gynta yn y brifysgol yn 2017, a wedyn pinacl hynny oll wrth gwrs o'dd ym mis Awst eleni yym ennill y Goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ond na, dwi'n dal i gofio'r seremonïau y- yn glir iawn, iawn, a nes i ennill yn mlwyddyn deg, un ar ddeg, deuddeg a thair ar ddeg, a ma'r pedair cadair yna yn dal i fod 'da fi, pedair cadair plastic yym ar y silff adre. Pa profiad oedd y gorau? Llanhari neu...? Wel, well i fi ddweud Llanhari, yndyfe? Ie.
Fes i Brifysgol Caergrawnt. Sut oedd y profiad hynny? O, nes i wir fwynhau Caergrawnt. Yym, yn syth, o'n i'n meddwl byddwn i'n colli y cynhiraethu am Lanhari, ac mi o'n i, ond, ch'mod, nes i wir fwynhau'r profiad o fod yna, yym, cwrdd â phobl o gefndiroedd gwahanol, Yym, pobl sy 'di mynd i ysgolion tipyn yn wahanol i'r ysgol yma, os o'n i'n bod yn onest. Nifer o ysgolion preifat, yym, ch'mo' ysgolion gore'r wlad, Eton, Westminster ac ati. A nes i wir fwynhau astudio 'fyd. Ch'mo' ma' hi'n gyfnod dwys iawn. Chi'n ca'l tymhore, ma' 'na Michaelmas term, Easter term, beth yw e, a Lent term. Ddim o reidrwydd yn y drefn yna. Ma' nw'n wyth wthnos yr un, a maen nhw'n rhoi lot fawr yn yr wyth wythnos yna, chimod, chi'n sgwennu tri neu bedwar falle peth yr wythnos, yym, ma' bywyd yn gyflym iawn yna, ond wedyn chi'n cael chwech wythnos rhwng pob tymor i ymlacio tym bach. Yym, felly oedd hi'n gyfnod dwys iawn, yym, ond nes i wir fwynhau fy nghyfnod yna o ran cwrdd â phobl, yym, astudio, yym, a gallu darllen llyfrau falle, gwahanol i'r hyn nes i astudio yn yr ysgol, yym, a wedyn wrth gwrs cael mynd i Chile yn fy nhrydydd blwyddyn, lle oedd hwnna wir yn yn agoriad llygad, fi'n credu falle mwy na mynd i'r brifysgol yn y lle cynta, gorfod mynd am flwyddyn gyfan fwy neu lai i wlad lle allwch chi ddim jyst cymryd awyren nôl adre os ych chi ch'mo' am benwythnos os ych chi isie gweld mam a dad, yym, a gweithio mas fan'na, oedd hynny wir yn brofiad yym rhyfeddol.
Wel, fel ddwedais ti, ges di flwyddyn yn Chile. Beth oeddet ti'n neud yna?
Felly o'n i'n gweithio i'r Siambr Fasnach Brydeinig, British Chamber of Commerce, yn ogystal â'r Llysgenhadaeth Brydeinig, British Embassy, a falle oedd hynny'n gamgymeriad, i bod yn onest. Oedd hi'n gyfle gwych, Ond oedd nifer o'n ffrindiau i 'di mynd i ddysgu, felly o'n nhw falle'n neud rhyw dwy, rhyw ddwy, tair awr yr y yr wythnos o ddysgu, lle o'n i 'di mynd yna a swydd lawn amser, 35 awr yr wythnos, lle oedd pawb arall yn gallu mwynhau yn ugen o'd yn mynd i Sbaen, Barcelona, o'n i 'di penderfynu mynd i Chile a gweithio, felly o'n i'n gorffod bod lan am naw o'r gloch bob bore, yym, nôl adre erbyn pump. Ond dyna oedd fy mhrofiad cynta' i wir o o fyd gwaith, felly oedd hynny'n ddefnyddiol, o fod mewn swyddfa, cwrdd â phobl eitha pwysig a dysgu shwt i falle siarad â nhw a chyfathrebu â nhw, ond fi'n credu nes i wir aeddfedu fan'na, mwy na nes i falle yn fy mlwyddyn gynta ac ail flwyddyn yn y brifysgol, oedd rhaid i fi ddysgu shwt i goginio! O'n i'n cael bwyd ar blât yn y brifysgol yn y canteen! Oedd rhaid i fi ddysgu shwt i olchi fy nillad fy hun! O'n i ddim yn gallu mynd nôl adre i don yr efail a defnyddio peiriant golchi mam a dad! Be nath yn rhyfeddu am chili a dweud y gwir, neu falle nath e ddim yn rhyfeddu, falle oedd hwn i'w ddisgwyl, Oedd dim llawer iawn o Saesneg yna o gwbl, oedd lefel yr iaith yn isel iawn, sy'n golygu o'n i'n cael fy ngorfodi i ddefnyddio fy Sbaeneg bob un dydd. Fi'n cofio ar y diwrnod cynta cael fy nigalonni tym bach, mynd i'r siop, achos mae'r acen mor wahanol fan'na, Sbaeneg Sbaen nes i ddysgu yn y brifysgol ac yn yr ysgol, a nath y fenyw ofyn i fi, wyt ti eisiau bag? sy'n frawddeg eitha syml, byddwch chi'n dysgu hwnna am flwyddyn un ar ddeg, siwr o fod. a jyst methu deall be oedd hi'n gweud, felly nath e gymryd rhyw dri mis jyst i nghlusti addasu'r acen wahanol 'ma a'r eirfa wahanol 'ma oedd 'da nhw ar gyfer bron a bod pob dim, ond ie, wedi blwyddyn gallu siarad yn hollol rugl â phobl, a ma' ffrindie oes yn dal i fod 'da fi yn Chile a hefyd yn byw yn Llundain nawr ac 'yn ni'n cwrdd yn aml. O, nice. Sgil arbennig yw like deall ieithoedd gwahanol, fi'n credu bod e'n Mae wir yn agor drysau. Mae'n... a fel newyddiadurwr nawr, mae'n un o'r pethe dyfnaddiol hwn, achos mae'n eich gorfodi chi i siarad, i feddwl yn wahanol. Ie, byddwn ni wir yn annog pobl i i ddysgu iaith. Ddim o reidrwydd yw astudio fe yn y brifysgol, falle mod i'n dyfalu peidio wneud rhywbeth mwy ymarferol fel mathemateg neu meddygaeth neu'r gyfraith, ond na, yn sicr fel pwnc TGAU Lefel A byddwn ni'n annog pawb i drio yym dysgu iaith dramor. Ie. Yeah. Um, wedyn fe ddys di nôl i byw yn y uh, tonrefel prydfaith am gyfnod. Oedd hynny'n profiad gwahanol i fyw yno? Wel, oedd hi'n gyfnod rhyfedd y bod yn onest, achos o'n i ar fin cwblhau fy ngradd yng Nghaergrawnt, o'n i'n mynd mewn i'n hymor ola i, yn fy mlwyddyn ola i, a wedyn dyma Covid yn taro. Ac o'n i'n gorfod mynd nôl adre i fyw gyda mam a dad, a wneud fy aroliadau ola i o'n stafell wely yn Nhonorefel. Felly oedd hi'n gyfnod od, ond nes i aros 'na am ryw ddwy flynedd, nes i weithio i'r bbc yng Nghaerdydd ar ôl 'ny, a byw adre, theithio mewn. Ac a dweud y gwir, doedd Covid ddim y profiad gwaetha' i fi, nes i eitha' mwynhau dod nôl adre, ar ôl, ch'bo', pedair blynedd prysur iawn, bywyd yn dod i stop fwy neu lai, a jyst gallu gwerthfawrogi eich milltir sgwâr, mynd am dro, archwilio'r ardal, yym, ffindo llefydd falle o'n i ddim hyd yn oed yn ymwybodol ohonyn nhw bum munud i ffwrdd o'r tŷ. Felly oedd hi'n gyfnod yym eitha neis yn fy mywyd i a ma' atgofion eitha melys 'da fi a dweud y gwir o ddod nôl i don yr efail a byw ond ch'mo' odd un bryd dwi'n credu ail gydio yn fy mywyd prysur yym ar ôl ychydig o flynyddoedd a symud i ddinas eto a mynd i Lunden. Hoffwn siarad am yr Eisteddfod eto. Yym pa mor bwysig fu'r Eisteddfod, yr Urdd a'r Genedlaethol i ti erioed? Beth wyt ti'n cofio am ennill dy gadair gyntaf yn 2016?
Wel, cyn ennill y gadair gyntaf, o'n i'n cystadlu yn yr Urdd drwy gydol fy mhlentyndod a dweud y gwir, yn llefaru, o'n i'n dawnsio gwerin 'da Adran Bro Taf, yn clocsio, yn canu mewn core, felly o'n i'n ymwybodol iawn o'r Urdd a hefyd o hynodrwydd a phwysigrwydd y seremonïau mawr yma, yym, drwy'r Urdd ie, ond hefyd drwy, fel o'n i 'di trafod, Eisteddfodau Llynharu. O ran fy atgofion o 2016, ennill y gadair gyntaf yn yr Urdd, Ffff, alla i ddim cofio lot o'r diwrnod, alla i cofio o'n i'n nerfus iawn a do'dd hynny heb newid, o'n i'n nerfus iawn ym mis Awst hefyd cyn codi. Unwaith dych chi ar eich trad ac ar y llwyfan, mae'n iawn achos do'ch chi ddim yn gorfod neud dim byd a gweud y gwir, dim ond cerdded i'r llwyfan dych chi'n gorfod neud ac ishte lawr. Y cyfweliade sy'n anodd wedyn, ch'mo', lle chi'n gorfod mynd o un cyfweliad i'r llall yn trafod y cerddi, felly ma' hi'n ddiwrnod uffernol o brysur, ond be' sy'n rhyfeddol yw dych chi newydd ennill y gader yma, a wedyn mae hi jyst y motor car yn mynd adre 'da chi, y gader hardd yma. Mae hi bron yn anodd credu bod hwn yn rhywbeth sy'n dod adre 'da chi. Yr un peth am y goron, wnaeth hi gymryd y gwneuthurwyr saith mis i greu'r goron honno. Alla i ddim dweud beth yw ei gwerth hi, neu falle fydd fy nhŷ ddim yn saff, ond mae'n ychydig o filoedd, fel dwi'n siŵr oedd y gader. A mae jyst gwybod bod hwnna mewn bocs yn dod nôl adre 'da chi yn brofiad rhyfeddol. A dwi ddim cweit yn siŵr ble i'w roi hi. D- dyn ni'n dal i arbrofi ar y piano, ar y silff. Yym, falle fydd hi'n dod i Lundain 'da fi rywbryd, os oes, os ydw i'n prynu tŷ fy hun. Yym, ond adre mae hi yn Hon yr Efal ar hyn o bryd gyda fy rhieni. A pa mor ar- arbennig oedd ennill yr ail gadair ar ôl ennill yr un gyntaf? Fi'n credu oedd, wel, na, oedd falle mwy o wefr a mwy o nerfusrwydd yn y seremoni gynta, achos dyna'r seremoni gynta un, a wedyn nes i ennill y flwyddyn wedyn. Fi'n credu'r wefr yn fan'na, y rheswm nes i gystadlu, yw achos oedd y Steddfod yn lleol i fi, oedd hi ym Mhen-y-bont, Yr Ogwr, Taf ac Elái, a fi nath sgwennu'r cywydd croeso ar gyfer y Steddfod y flwyddyn honno hefyd. Felly oedd hi'n braf iawn cael esgus i fynd nôl, fi'n cofio o'n i reit yng nghanol fy aroliadau, fi'n credu oedd y seremoni ar y dydd Iau ac oedd aroliadau 'da fi ar y dydd Mercher a'r dydd Gwener, felly eto oedd hi'n gyfnod prysur iawn iawn. Ond yn debyg i'r Steddfod 'leni, chimod, achos oedd hi'n Steddfod leol ym Mhontypridd, Steddfod gynta' i ddod i Rondda Cynon Taf ers 1954 dwi'n credu, dyna oedd y sbardun i gystadlu, mae 'na gymaint o wefr o allu codi ar eich traed mewn pafiliwn sy ar eich tomen eich hun, ar Barc Ynys yng Ngharad, parc o'n i 'di bod yn mynd iddo fe ers o'n i'n blentyn bach, ac yn sydyn, oedd hi 'di troi'n brifwyl eisteddfodol, ac o'n i'n rhan o'r seremoni gynta' honno ar y Dydd Llun. Yym, ie, oedd hi'n wefr arbennig. Yym, ac felly, ennill yr ail gadair, i ddod nôl at eich cwestiwn chi, am ei bod hi'n Steddfod leol, a chael rhannu'r profiad yna, yym, a chymaint o wynebau cyfarwydd. Sut wyt ti'n mynd ati i greu'r casgliad o gerddi yma?
Wel oedd hynny'n broses hir iawn hefyd, wnaeth hynny gymryd rhyw saith wyth mis. Mae yna ddau gant a hanner o linellau yn y gerdd, un ar ddeg o gerddi, felly wnaeth hi gymryd lot o amser. Dwi'n sgwennwr eitha' araf hefyd, dwi'n poeni dros bob un gair, bob un sillaf o bob un gair. Ond ch'mo' atgof oedd y testun, mae yna wastad destun benodol, felly mae hynny'n eich caethiwo chi i raddau o'r hyn dych chi'n gallu sgwennu. ond hefyd yn rhoi falle rhyw drywydd penodol i chi, ac o'n i'n gwybod mod i eisiau archwilio'r testun hwnnw trwy lyged y cymoedd, o'n i eisiau sgwennu am y cymoedd am ei bod hi'n Steddfod leol, yym, a hefyd am ei bod hi'n esgus i, i sgwennu am yr ardal leol. Dyna oedd fy nhestun i yn 2016 pan enillais i'r Gadair am y tro cyntaf. Wel, mae ngherddi da- da- 'di datblygu lot ers 'ny, fel y byddwch chi'n disgwyl rhwng oedran 18 a 26 fel o'n i pan nes i ennill y Goron. Yym, mae hi'n gyfnod o ddatblygu mawr, felly dweud y gwir, 'sen ni'n cyhoeddi cyfrol fory, fyddwn i siwr o fod ddim yn cynnwys y cerddi nes i ennill y gadair gyda nhw yn 2016 a 2017, achos maen nhw'n perthyn i oes wahanol ac i berson gwahanol bron a bod. Ie, o ran y broses, chimo, mae pobl yn aml yn gofyn, 'o ble mae dy ysbrydoliaeth ti'n dod? Mae hi jyst yn dod trwy ishte gyda dy laptop di wrth ddesg am oriau bob dydd a jyst trio sgwennu rhywbeth. Dwi ddim yn dod o reidrwydd o fod tu allan yn Chwilio am ddelweddau, mae hi jyst yn dod trwy lafurio yym a thrwy waith caled.
Rwyt ti wedi sôn am dy nerfau, ond beth yw dy atgofion am ddiwrnod y coroni? Pa mor anodd oedd cadw'r cyfrinach?
Yym, wel oedd hi yn anodd a nes i ddweud wrth gwpwl o bobl, oedd fy rieni yn amlwg yn gwybod, fy chwaer, yym teulu agos, tad cu, oedd Miss Rowlands yn gwybod achos o'n i 'di rannu'r cerddi â hi, dim ond â dau berson nes i rannu'r cerddi sef mam, yym a Miss Rowlands. Yym, a nes i ddweud wrth gwpl o bobl yn Llundain 'fyd yn rannol achos o'n i ddim yn meddwl bydde bydde nhw'n rannu'r gyfrinach â neb ta beth achos 'dyn nhw ddim wir yn deall be' oedd yn mynd mlan. Yym, o ran fy atgofion o'r diwrnod, fi'n cofio o'n i jyst eisiau i'r diwrnod yn y bore achos dyw'r seremoni ddim tan pump o'r gloch sy'n eitha hwyr. Felly o'n i jyst eisiau gallu cael diwrnod mor normal â phosib. O'n i ddim eisiau mynd i'r maes yn ry gynnar, o'n i ddim eisiau ishte lawr yn y pafiliwn yn ry gynnar. Felly fi'n cofio nath yn chwaer i fy ngyrru i'r gym, athon ni i siopa, yym, a wedyn athon ni i'r maes jyst i drio setlo nerfey tym bach, trio cha'l y- ca'l ychydig bach o normalrwydd, yym, a nes i hefyd ga'l lie-in gymaint ag o'n i'n gallu fel bo' fi ddim yn edrych yn rhy flinedig ar y llwyfan. Yym, ond unweth o'n i 'di deffro, ch'mo', odd y seremoni ar fy meddwl i'n syth, achos o'n i'n gwbo bo' di'n mynd i fod yn ddiwrnod mawr i fi, diwrnod fydde yn aros yn y cof. Ac mae'r diwrnod jyst yn mynd, ch'mod, mae hi eisioes dri mis yn ôl erbyn hyn, achos mae hi'r math o beth, dych chi'n sgwennu'r cerddi am gymaint o amser, dych chi'n cadw'r gyfrinach am dros ddeu fis, ac yn sydyn, digwyddodd Darfi, ch'mod, mae'n digwydd a wedyn mae hi drosodd. Ond, wel, un peth dwi yn cofio yw mae'r Steddfod yn rhoi seddi penodol i'r enillwyr, felly dych chi'n gorfod eistedd yn y Pafiliwn mewn sedd benodol, achos dyna ble mae'r orsedd yn gwybod lle i fynd i'ch cyfer chi, a mae'r goleuadau hefyd yn gwybod mai dyna lle mae'r spotlight yn gorfod mynd. Ond dyma fenyw yn dod, o'n i'n eistedd gyda Miss Rowlands, oedd dwy sedd gadw, a dyma fenyw yn dod yn gweud, fy seddi i yw rhein, dwi wedi talu am docyn i gadw'r seddi yma, felly oedd rhaid i fi wedyn symud dwy res tu ôl a sawl sedd mewn, felly oedd rhaid i'r boi Goleuadau ddod lawr, newid y goleuadau, felly oedd panig llwyr am fod y fenyw yma yn mynnu bod hi'n gorfod istedd yn y sedd, felly pan nes i godi ar fy nhraed nes i drio edrych arni i ddweud Yym, fy sedd i oedd honno. Ar y ddydd Sadwrn roeddet ti'n aelod o'r dîm buddugol Talwrn y Beirdd, ac yna ar y dydd Sul, cyn y Coroni, roedd Talwrn yr Ifanc, ac roeddet ti'n fentor i dîm Ysgol Llanhari. Sut brofiad oedd hynny? Wel gwych achos nath tîm Lanhari ennill ynghyd ag un ysgol arall dwi'n credu, o'n nhw'n gyd enillwyr ac fe nath ni ennill y talwrn ar y dydd Sadwrn hefyd yym ac ma'r talwrn di bod mor bwysig o ran fy ngyrfa yy farddonol i yym achos mae'n fy nghadw i i sgwennu fel o'n i'n gweud am ddarllen so ch'mo' pan o'n i'n iau fydde'n lot gwell da fi fod tu allan yn chware pêl drod wel ma' hynny'n dal i fod yn wir nawr a bod yn onest bydde'n well da fi fod yn neud unrhyw beth arall ond bod wrth fy nesg yn sgwennu parddoniaeth Yym, felly mae cael testunau drwy'r talwrn yn dy orfodi di i sgwennu, yn dy orfodi di i feddwl am destun penodol. Felly, 'se hi ddim am y talwrn, dwi'm yn siŵr a fyddwn i'n sgwennu nawr. Mae cael testun yym yn reolaidd yn help, dwi'n credu, yn yr un ffordd a falle mae cael arholiadau yn help, jyst i o- orfodi chi ishte lawr a meddwl am y pethe 'ma, falle fyddwch chi ddim yn neud 'ny yym fel arall. Na, felly mae'r talw'n 'di bod yn holl bwysig i fy ngyrfa i ac fydd hi mor braf, ie, cael ennill ar y dydd Sadwrn am yr ail dro gyda'n nhîm talwrn. Yym, ac maen nhw yn dîm da hefyd, maen nhw 'di 'nghefnogi i lot. Mae 'da ni Marerid Hopwood, Aneurin Karadog, Emyr Davies a Tudur Dylan Jones i gyd ar yr un tîm, felly maen nhw 'di bod yn fentoriaid pwysig i fi hefyd. Bellach, roedd ti'n newyddiadurwr yn gweithio i'r bbc yn Llundain. Beth wyt ti'n ei wneud o ddydd i ddydd? Felly dwi'n gweithio ar y News at Six and Ten O'Clock, y newyddion am chwech a deg o'r gloch. Felly, o ran be dwi'n wneud, yym dwi'n gweithio â'r newyddiadurwyr, â Chris Mason, Laura Kuenssberg, Clive Myrie, chimod, Fiona Bruce, pobl fel 'na, er mwyn rhoi rhaglen at ei gilydd. Felly mae 'na gyfarfod mawr ar ddechrau'r diwrnod lle ni'n penderfynu beth yw'r brif stori, Beth yw'r ail stori? Pa straeon sy falle ddim yn ddigon da i fynd ar y newyddion? A dyn ni wastad hefyd yn trio chwilio am straeon mwy digri falle, ch'mo' eich unfinally stories i fynd ar ddiwedd yym y newyddion, achos dyn ni ddim isie straeon dwys i gyd am rhyfel a gwleidyddiaeth. Dyn ni'n trio mynd allan i gymunede hefyd yym fel bo' nhw'n yym gwylio'n cynnwys ni. A wedyn dwi'n gweithio ar newyddiadurwyr unigol yma ar eu pecynne teledu nhw, yn eu cynhyrchu nhw cyn iddyn nhw fynd ar yr awyr. Felly os wnewch chi weld Clive Myrie yn y stiwdio yn gweud And our next report comes from Chris Mason, falle byddwn ni wedi gweithio â Chris Mason ar ar ei becyn teledu e o San Steffan, yn ogystal â rhoi rhaglen fel cyfanwaith at ei gilydd hefyd. Felly mae hi'n brysur iawn yn y stafell newyddion, bob un diwrnod. Mae'r shifftiau'n eitha' hir, felly os dwi'n gweithio ar y News at Ten, Yym, dwi'n dechrau'r diwrnod am un ar ddeg a fydda i'n gadael y y swyddfa am un ar ddeg, felly mae hi'n ddiwrnod yym dwys iawn. Yym, ond be sy yn dda am am weithio yn y bbc yw bod ni yn gweithio pedwar diwrnod yr wythnos, felly 'ych chi yn cael diwrnod jyst i ymlacio hefyd. Yn ddod o dau aelod o deulu Llanhari, pa mor bwysig yw bod yn aelod o deulu Llanhari i ti?
Wel holl bwysig achos ch'mo' ma' atgofion melys iawn 'da fi o fod yma, o'n ngwersi, o'n athrawon i, o'r ffrindie o'dd 'da fi a sy'n dal i fod yn ffrindie i fi nawr. Ond wrth gwrs ma' teulu Llynhari yn mynd i du hwnt i'r pwynt lle chi'n gadel mlwyddyn tair ar ddeg, fel ma' heddi'n dangos. Dwi'n ca'l fy ngwahodd nôl, ni newydd ga'l seremoni yym yn y neuadd i'n nghyfarch i ar ôl ennill y Goron, pobl yn rannu atgofion o phan o'n i'n ddisgybl yma, sy jyst yn dangos ch'mo' pwysigrwydd y teulu yndyfe? Bod hynny ddim yn dod i ben pan 'ych chi'n stopio bod yn ddisgybl yma, bo' nhw'n dal i fod yma yn gefn i chi, mod i dal yn gallu danfon fy ngherddi at Miss Rowlands nawr dros e-bost, iddi hi edrych drostyn nhw a chywiro. Ie, felly mae'n mae'n aros 'da chi, chimo, teulu Llanhari a fi'n siŵr y bydde fe 'da chi hefyd pan 'ych chi'n gadael. Ie, fi'n siŵr o fod. I orffen, pa dri gair fyddet ti'n disgrifio Gwynfor Dafydd yn 2024? Yn 2024 yn benodol? Iawn, wel byddwn i'n gweud prysur, mae hi wedi bod yn flwyddyn yym eitha' prysur. Cyffrous dwi'n credu yn cael mynd i Lundain a a dechre swydd newydd, yn ogystal ag ennill y Goron, ac a gweud y gwir dwi'n gwybod fod mod i'n, na na i ddweud hwn tra mod i'n meddwl am y gair ola', be' oedd yn braf oedd bod pawb yn y swyddfa hefyd yn ymwybodol mod i 'di ennill y Goron, ac yn cymryd cymaint o ddiddordeb hefyd. O'n i'n cael negeseuon testun gan Rita Chakrabarti a Jane Hill yn gofyn beth yw'r cerddi 'ma, alla i ddarllen nhw? Yn anffodus maen nhw'n Gymraeg felly alla i ddim eu rhannu nhw. Yym, wel, fi'n siŵr bydde AI falle'n gallu wneud job gwell o'u cyfieithu nhw nag y byddwn i. Un gair ola, beth am hapus? Dwi 'di symud i Lundain, dwi 'di creu grwp o ffrindiau newydd, dwi'n hapus iawn yn yn swyddi, ie, felly dwi'n ail-gydio yn fy mywyd prysur i nawr, dwi'n credu, ac yn mwynhau. Hoffwn gofyn un cwestiwn, ond os roedd unrhyw cymorth ti eisiau roi i rywun sydd moyn cymryd yr un llwybr â ti, beth fydd e? O ran barddoniaeth?
O ran barddoniaeth a'r llwybr yna ti 'di cymryd. Wel, fel byddwn ni'n, neu fel fi 'di gweud eisoes, byddwn ni'n annog pawb i ddarllen, darllenwch farddoniaeth, mae'n rhaid i chi ymddiddori ym marddoniaeth pan 'ych chi ym mlwyddyn deg ac un ar ddeg, mae cerddi gwych 'da chi i'w hastudio nhw, mwynhewch nhw, peidiwch eu gweld nhw fel rhywbeth, chimod, mae'n rhaid i chi eistedd lawr ac astudio a sgwennu amdanyn nhw, ceisiwch fwynhau nhw hefyd a meddwl yn gritigol hefyd am y cerddi, bod chi ddim jyst yn meddwl 'ma hwn yn bwerus achos hwn, ma' hwn yn drawiadol achos hwn'. O, falle bod 'na yym fannau gwan i'r cerddi hefyd, meddyliwch am hynny. A thrwy ddarllen, dych chi'n cael eich ysbrydoli, dych chi'n meddwl 'dwi eisiau neud hwn, dwi eisiau gallu sgwennu rywbeth cystal â hwn. Yym, a chystadleuwch hefyd, ch'mo', mewn steddfodau lleol, mewn steddfodau ysgol, i weld shwt 'ych chi, i weld beth yw'r safon. Felly, ymddiddorwch â marddoniaeth o ran darllen, yym, ceisiwch sgwennu bethau eich hun wedyn, yym, A rhowch eich gwaith chi i mewn i steddfodelu.
Rydyn ni newydd dechrau dadansoddi'r gynghanedd yn ein gwersi'r wythnos hon, felly pwy a ŵyr? Falle byddech chi'n codi ymhen ychydig o flynyddau. Ie, gawn ni weld.
Diolch o galon i ti, Gwynfor, am ymuno â ni heddiw am y sgwrs. Rwyt ti'n aelod gwerthfawr o deulu Llanhari ac rydyn ni'n falch iawn ohono. Hoffwn dy logyfarch unwaith eto ar dy lwyddiant. Diolch.
Diolch i'n gwestai ni heddiw a diolch o galon i chi am wrando ar bodlediad Llwybrau Llynhari, Dathlu'r Air. Rydyn ni'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau y podlediad diweddaraf. Os wnaethoch chi fwynhau, croeso i chi adael adolygiad i'n helpu ni 5 seren plîs. Cofiwch danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag, sut bynnag rydych chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am lwybrau llynharu i fwynhau mwy o podlediadau.
Cofiwch rannu ein podlediau gyda'ch teulu, ffrindiau a'r byd i gyd. Os hoffech chi wybod mwy am ein hysgol ni neu os hoffech gysylltu gyda ni i rannu eich straeon a'ch atgofion difyr bywiog a chofiadwy o'ch llwybr a'ch cyfnod chi yn Ysgol Llanhari, ewch i'n tudalen Instagram a'n cyfrif X at Gymraeg Llanhari neu ewch i'n gwefan llanhari dot cymru.
Diolch unwaith eto i chi am eich gwrandawiad a'ch cefnogaeth i'n podlediad ni. Hwyl!
Yn dathlu hanner can mlynedd. Podlediad Teulu Llanhari.